Din hija t-tieni parti ta' taħdita dwar u li dinna navenut fl-Amerika, dwar l-ewwel kapitlu ta' dak ir-romanz. Fl-ewwel eh, parti ta' din it-taħdita spjegajt il-pożizzjoni li li bija qiegħed nanalizza dan ir-rumanz, spjegajt kif dan ir-rumanz qed nanalizzah mill-perspettiva storika u mill-perspettiva estetika. Għandu għandu għandu dimensjoni u dan huwa diskors ta' Prost Friġiri, Tolver Friġiri, għandu dimensjoni storika. Ġo il-fatti li dan ir-romanz inkiteb minn xi ħadd partikolari, fi żmien partikolari, f'post partikolari u skont tradizzjoni letterarja jew kontra tradizzjoni letterarja partikolari. U min-naħa l-oħra, il-fatt li dan ir-romanz dak li se jibqa' ta' fejda fih, biex nużaw espressjoni ta' Oliver Friggieri, huwa dak li jispikka fil-mod kif Mamo juża il-lingwa.

eh, tar-romanz eh, u li tena fl-Amerika, il-kapitlu jismu fil-misra u għawek għanna xena li fija grupp ta' Maltin bla skola mir-raħal, mir-raħal fil-kampanja, qed jiddiskutu eh, l-idea illi imorru l-Amerika biex isiru sinjuri. Dak huwa it-tir tagħhom. Il-recording jisibuh fuq il- is-sit tal-MATSEC, kemm taf su fuq li tinna navadun fl-Amerika, u hemmhekk issibu xi ħaġa interessanti li mill-ewwel iddaħħalna fil-mod kif ir-rumanz huwa miktub. Mela, min ħaħsib dan ir-recording għażel illi ikollok vuċi ta' persuna waħda, f'dal-każ kien iċ-Scicluna, illi qed taqra l-narrazzjoni, il-vuċi tan-narratur, dik li qed tirrakkonta l-rumanz, l-istorja tar-rumanz. U mbagħad għandek vuċi oħra li tagħmel il-vuċi tal-karattri, id-djalogu, id-diskors dirett tagħhom, il-konverżazzjonijiet li jkollhom bejniethom. Din hi għażla interessanti għaliex fir-rumanz hemm distinzjoni bejn dawn iż-żewġ vuċijiet. Mela għandek il-vuċi ta' narratur eterodieġetiku għaliex hu mhuwiex wieħed mill-karattri fir-rumanz għalkemm lejn l-bidu tar-rumanz jidħol f'waħda minn din ix-xeni b'mod misterjuż, b'mod mistur, b'mod mhux tas-soltu ħa ngħidu hekk, imma mhix fis-silta li qed se niddiskutu hawnhekk mill-ewwel kapitlu. Mela għandek il-vuċi ta' dan il-bniedem din il-vuċi li qed tirrakkuntana l-istorja, n-narratur. U hawnhekk ħa juża l-lingwa standard, il-Malti standard, il-Malti korrett biex ngħidu hekk. Mbagħad għandek il-vuċi tal-karattri tar-rumanz li huma dawn il ħafna minnhom niġi mir-raħal rurali, ċe minn ġej mill-ambjent tal-biedja u tal-kampanja, illi se jitkellmu bejnietom bid-djalett, se jitajru, se jitmasħnu, se jitkellmu fil-vojt, se jgħidu affarijiet eh, li normalment fil-letteratura ta' żmienhom ma kienux jintqalu. U allura hemmhekk peress li għandek id-djalett, peress li għandek id-diskors dirett, Ir-recording għażel li jagħmel letteralment vuċi oħra, Mark Lawrence Zammit. Eh, se jaqra dawk il-siltiet ta', ta konverzazzjoni bej il-karattri. L-ewwel kapitlu jismu fil-misraħ u jibda minnu fih bid-diskors dirett, jibda minnu fih bil-karattri li se jkunu l-protagonisti tar-romanz, dawn il-karattri Simili ħafna fil-mod kif jaħsbuha, simili ħafna fil-mod kif iġibu ruħhom, simili ħafna fil-mod kif jitkellmu, avolja għandhom hemm differenzi bejniethom fuq livell ta' politika partiġjana eh, jew fil-livell ta' relazzjonijiet li għandhom mal-oħrajn, imma b'mod ġenerali dawn huma karattri simili ħafna. Fil-verità huma karattri ċatti Diffiċli tiftakar min qal xiex. Diffiċli tiftakar id-differenzi importanti bejn Mikiel u Bertwarma u Zarma, per eżempju. Ħafna drabi jitkellmu b'momod li setgħu faċilment li seta' faċilment kien ta' xi ħadd ieħor. Huma karattri ċatti, kif jiddiskrivihom Ian Forster, u din hija għażla stilistika strateġika ta' Mamo għaliex għax irid mill-ewwel jagħtina din l-impressjoni illi dawn m'għandhomx individwalità ma ma żviluppawx il-karattru individwali tagħhom, ma żviluppawx l-għarfien individwali tagħhom, ma bnewx personalità individwali, ma jaqrawx, ma jinteressawx ruħhom fl-avvanzi li qed isiru fid-dinja tas-seklu 20, ma jinteressawx ruħhom fl-avvanzi li qed isiru barra minn Malta, huma huma karattri li li m'għandhomx li fihom m'hemmx żvilupp individwali. U dan ir-romanz jittrażmettih billi jagħmilhom kollha kważi kważi jitkellmu l-istess. Naturalment hemm xi differenzi żgħar bejn karattru u ieħor, imma mhumiex differenzi importanti u ħafna drabi niftakruhom bħala massa waħda ta' nies mingħajr individwalità, ħa ngħidu hekk. Din jinsisti fuqha wkoll billi fl-ewwel interventi ma jgħidilniex min huma l-karattri, Fil-fatt, jgħidilna aktar tard min huma l-karattri, daw jitkellmu u qisu aħna għaddejjin miħdejhom ma nafux min hum, min huma qed nisimgħuhom jitkellmu, imma ma nafux eżatt eh, x'inhi l-istorja personali ta' kull wieħed u waħda minnhom. Naturalment hemm ukoll fil-ewwel intervent tagħhom kif qed taraw hawnhekk. Hemm ukoll mill-ewwel il-karatteristiċi li se nsibu fil-bqija tar-rumanz. Mela dawn huma nies illi l-istess ħaġa jgħiduha darbtejn tlieta erba' darbiet. Għaliex jirrepetu? Jirrepetu għaliex jirridu jimlow id-diskors tagħhom bir-ripetizzjoni, bl-istess idea. Anki għaliex huma ossessjonati b'ċerti ideat. F'dal-każ, għandek il xi ħadd illi ma jridx imur l-Amerika biex jara d-dinja, biex ma nafx jiltaqa' forsi ma' xi qraba biex eh, jitgħallem affarijiet ġodda. Le, irrid imur l-Amerika biex isir sinjur u mhux biex isir sinjur u jirnexxi fl-Amerika, imma biex jiġi lura. Allura nistanew insiru nies naqduhom nimlew il-borsa. Erba' frażijiet, erba' verbi biex essenzjalment ifissru l-istess ħaġa, isiru sinjuri. U mbagħad jiġu lura Malta. Fil-Rumanz se jiġu lura Malta ma f'ċirkustanzi ferm differenti minn dak li qed jimmaġinaw hawnhekk f'din l-ewwel xena. Hemm ċerta preżunzjoni wkoll, hemm ċerta hemm ċerti miti f'moħħhom, mhumiex m'għandhomx saqajhom mal-art f'din is-sitwazzjoni, ma jirrealizzawx illi d-dinja t'hemm barra, pereżempju d-dinja tal-Amerika hija ferm iżjed, ferm ikbar, ferm iżjed komplikata minn dik tar-raħal ċkejken tagħhom. U dan se naraw fil-fatt li meta jmorru l-Amerika, meta jmorru New York, jibqgħu jġibu ruħhom bħalikieku kważi kważi għadhom fir-raħal tagħhom f'Malta. Il-kelma li ħafna drabi nużaw biex biex nispjegaw din l-attitudni hija l-provinċjaliżmu jibqgħu jibqgħu jaħsbuha u jġibu ruħhom bħalli kieku għadhom Malta. Minkejja li qegħdin New York, Le li f'moħħ Mamo hija belt avvanzata, belt avventuruża, belt li tirrappreżenta l-modernità, l-avvanzi teknoloġiċi, xjentifiċi, l-infrastruttura ta' belt sħiħa bit-trasport, b'dak kollu li tistenna f'metropoli eh, importanti u l-bqija. Imma dawn in-nies imorru l-Amerika bil-ġisem imma mhux bil-moħħ. Jibqgħu bħalli kieku Malta. Hemm ukoll esaġerazzjoni, m'hemmx biss il-prożunzjoni, imma hemm ukoll esaġerazzjoni hemm eh, u din l-esaġerazzjoni tidher fil-lingwaġġ tagħhom. U wara dak l-ewwel intervent, l-ewwel intervent ta' wieħed mill-karattri, imbagħad għandna mill-ewwel il-kumment tan-narratur. U anki hawn din hija wkoll dan huwa wkoll ritratt tajjeb ta' dak li se jiġri fir-romanz. L-intervent tal-karattri u mbagħad il-kummentarju, il-ġudizzji, l-analiżi. tan-narratur, li huwa dak li qed josserva bħallikieku mit-tieqa tal-ewwel sular qed iħares 'l isfel lejn dak li qed jiġri fit-triq, qed jisma', jiddokumenta u mbagħad jikkummenta ara daw speċi. Imma hemm elementi hemm element ieħor illi n-narratur huwa wkoll il-gwida tagħna, dak li se jispjegalna dak li aħna ma nistgħux naraw meta jitkellmu l-karattri. Il-karattri jitkellmu mela jittrażmettu l-ħsibijiet tagħhom u l-imġiba tagħhom bil-kliem. Imma l-imġiba tagħhom narawha wkoll fil-ġesti tagħhom, fil-mod kif iġibu ruhom. U peress li aħna ma nistgħux narawhom nistgħu biss nisimgħu l-kliem tagħhom biex ngħidu hekk. In-narratur jagħmilha ta' gwida tagħna, dak li minn ġo dik it-tieqa, fl-ewwel sular li qed iħares 'l isfel lejn dawn il-karattri fit-triq, jgħidilna mela, dak li qed jagħmel issa bħalissa mhux ħlief idawwar wiċċu bl-addoċċ u jxejjer idejh. Jagħtina idea allura ta' x'qed jagħmlu bil-ġisem. Għaliex il-ġisem jitkellem daqskemm jitkellmu daqskemm jitkellem il-ħalq, daqskemm jitkellem l-ilsien, daqskemm li jitkellem il-kliem. Sawa? U hemm element kbir ta' teatralità fl-imġiba tagħhom. Daw pratikament dawn il-kummenti hawnhekk tal-kumment tan-narratur huwa jisu didaskalija li jkollok fi dramm. Meta tkun qed taqra drama għandek il-kliem li qed jgħidu l-karattri, imma għandek ukoll l-ispjegazzjoni min-naħa ta' min qed jikteb id-dram ta' x'qed jiġri fuq il-palk jew x'suppost jiġri fuq il-palk, x'inhuma l-ġesti, x'inhuma l-azzjonijiet tal-karattri. U f'dal-każ qisu qed jgħidilna x'qed jiġri fuq il-palk li qed jiddeskrivi. U dil-kelma l-palk hija importanti għaliex ir-rumanz huwa teatrali ħafna, kważi kważi nistgħu naraw bħala sensiela ta' teatrini, sensiela ta' xeni jew xenetti irreċitati fuq il-palk. Anki għaliex dawn huma karattri li huma konxji ħafna tal-performattività tagħhom, tal-fatt li qed jirreċtaw quddiem ħaddieħor li qed iġibu ruħhom b'tali mod li jridu juru ċerti karatteristiċi, jridu juru l-arja tagħhom, jridu juru l-kunfidenza tagħhom, jridu juru l-għarfien tagħhom, jridu juru d-determinazzjoni tagħhom, eċċetera, eċċetera. Allura kontinwament jirreċtaw, kontinwament juru lil ħaddieħor anki permezz tal-mod kif iġibu ruħhom, tal-mod kif iċaqalqu jdejhom, tal-mod kif iċaqalqu dirgħajhom, rashom u l-bqija, dak li jridu jwasslu lill-udjenza tagħhom, l-udjenza immedjata tagħhom huma n-nies li qed ikellmu. Il-vuċi narrattiva se tiddomina f'dan ir-rumanz. Nistgħu ngħidu li l-vuċi narrattiva se tkun il-protagonista vera tar-rumanz. Għaliex hija vuċi li għandha individwalità ċara, li għandha eh, twemmin ċar, karatteristiċi ċari, ideat ċari dwar x'għandha tkun il-Malta, kif għandha tkun il-Malta ideali, kif għandha toħroġ mill-arretratezza tagħha minn żmien in-nanniet għal żmien iż-żgħażagħ u l-futur. Araw kif il-naratur jirreferi għal karattri bħala dak u l-ieħor u hawnhekk jibqa' ma jgħidilniex x'jissimgħu mill-karattri. Innutaw ukoll l-użu tad-djalett, mela. Id-djalett huwa importanti fir-rumanz għaliex eh, għandu mill-inqas żewġ funzjonijiet, mela għandu l-funzjoni ta' teatralità, għandu l-funzjoni li jirrappreżenta kultura popolari, il-mod kif jitkellmu in-nies. Mamu jinsisti f'dan il-kapitlu stess, illi fl-ewwel kapitlu tar-romanz, illi hu bħala kittieb ma jistax ma jirrakkontax il-veru. Issa, in-nies kif jitkellmu? Hekk jitkellmu n-nies, mela hekk se jikteb id-diskors tagħhom, kif jitkellmu n-nies bid-djalett. Id-djalett jirrappreżenta n-nuqqas ta' skola tagħhom, in-nuqqas ta' żvilupp fil-ħsieb tagħhom, il-nuqqas ta' żvilupp fil-lingwa tagħhom. U f'dan is-sens allura huwa huwa sinjal tal-arretratezza tagħhom, tal-provinċjaliżmu tagħhom. Mill-banda l-oħra, il-fatt biss il-rumanz huwa mimli bid-djaletti li joħloq Mamo, huwa sinjal li ma huwa interessat f'dad dialett. Għax kieku rrit sempliċement jagħti eżempju bih suq, ġifiri jippreżentah eh, u jmaqdru u mbagħad jieqaf, kieku ma kienx jimla r-romanz bih mill-bidu sal-aħħar, kieku ma kienx jibda u jispiċċa r-romanz bih. U dan qed ngħidu għaliex huwa ċar li waqt li għal Mamo id-djalett huwa sinjal ta' soċjetà, ta' komunità, ta' nies li ma żviluppawx, li mhumiex emanċipati, li baqgħu lura, huwa wkoll karatteristika interessanti. Mamo u n-narratur tiegħu huma etnografi. Mamu huwa etnografu, dak li jgħat fil-komunità fost in-nies joħroġ magħhom, jitkellem magħhom, jismagħhom biex jiddokumenta il-ħajja tagħhom ta' kuljum, id-drawwiet tagħhom, l-interessi tagħhom, il-lingwa tagħhom. U d-djalett jistudjah. Tant jistudjah illi iktar tard fir-rumanz, fl-iktar footnote twila li għandu fir-rumanz, naturalment ħaġa straordinarja li rumanzier fl-1930, 31 f'Malta, jużalek il-footnotes fir-rumanz tiegħu, Naturalment dan huwa sinjal ieħor ta' kemm huwa avvanzat, ta' kemm huwa kważi postmodernista fl-istil tiegħu għax kontinwament jirrifletti fuq il-lingwa li qed juża hu stess. Imma din l-analiżi ta' djalett jagħmilha f'di l-footnote twila li fiha jispjega t-tipi differenti, skont hu, ta' djaletti li jeżistu f'Malta. U hemmhekk għandek l-etnografu qed jitkellem, l-antropologu li qed janalizza l-lingwa fil-post, is-soċjolingwista jekk irridu. Jiġifieri dak li Minn banda qed imaqdar id-djalett u mill-banda l-oħra jissaħħar bid-djalett, jissaħħar bid-differenzi li jeżistu fil-lingwaġġi tan-nies minn bnadi differenti ta' Malta u Għawdex. Ġifieri minn banda qiegħed immaqdar il-kultura Maltija, il-kultura popolari Maltija, mill-banda l-oħra qiegħed jissaħħar biha u juri l-interess biex ngħidlek xjentifiku fiha illi li normalment issib fl-istudjużi. Ħaġa oħra interessanti hi li Mamo iġi pruħu ta' dak li qed jiddokumenta ta' etnografu eh, ta' komunità ħanajtek partikolari. meta hu fil-fatt huwa parti minn dik il-komunità, hu stess hu trabba f'dit tip ta' komunità, hu trabba f'dit tip ta' kultura popolari, però m'hemmx dubju li kemm minħabba l-fatt li hu għamel disa' snin li xandra jaħdem mal-Ingliżi bħala emigrant sal-1900 sas-sajf tal-1921 wara l-mewt ehm, ta' ta' traġika ehm, tal-mistħija ta' Manuel de Vec. Ehm, u kemm bħala bniedem li kien jaf ċertu skola u dejjem kellu din il-kilba kbira biex jitgħallem. U ħafna drabi jgħallem li l nifsu. Jara li l nifsu allura wkoll. Minn banda bħala wieħed minnhom, wieħed minn u li tinnana Mill-banda l-oħra para 'l fuq minnhom u primarjament jara lilu nnifsu f'dan rumanz bħala 'il fuq minnhom, superjuri. U għalhekk hu, in-narratur ta' Ta' Mamo, jitkellem bil-istandard, bil-Malti standard, għax dak huwa l-Malti pulit biex ngħidu hekk fil-virgoletti, dak huwa l-Malti korrett biex ngħidu hekk. Issa aħna nafu fil-verità li d-dialett huwa huwa varjanti, huwa varjetà tal-Malti. Ġifieri il-varjetà tal-Malti standard hija l-Malti ta', ta madwar il-Port il-Kbir, storikament. u l-Malti li mgħawweġ mhu mgħawweġ xejn huwa sempliċiment tip ieħor ta' Malti. Imma fil-mod kif il-karattri anonimi f'din l-ewwel xena, f'daw l-ewwel versi, eh, ikkissru l-isem Amerika jew l-Amerika, diġa naraw il-fatt li huma M'għandhomx skola u Mamo jrid jinsisti fuq il-fatt li huma lanqas jitkellmu ma jafu, almenu dik hija l-impressjoni li jrid jagħti r-rumanz ta' dawn in-nies li jridu jmorru l-Amerika u lanqas jafu, lanqas kapaċi jgħidu l-kelma Amerika. Fl-istess. fl-istess intervent dal-karattru jgħid l-Amerika mhux biss ħażin imma jgħidha b'żewġ modi differenti l-ewwel l-Emilki u mbagħad l-Emilka. Jiġifieri hawnhekk għandna mill-ewwel dan ir-ritratt negattiv ħafna tal-ħiliet intellettwali u kulturali ta' dawn il ta' dawn il-karattri. U tkompli din l-idea fit-tieni karattru li qed jitkellmu illi l-Amerika se jmorru biss biex sempliċement jagħmlu flus. U li biex jagħmlu flus mhux se jbagħtu. Ġifieri dik dik l-iktar ħaġa importanti għalihom li se jagħmlu l-flus u li biex jagħmlu l-flus mhux se jbagħtu. Ovvjament dawn huma żewġ ideat profondament żbaljati. Imma huma jemmnu bħalma kienu jemnu ħafna fil-fatt emigranti u mhux biss dawk Maltin, meta kien qabel ma kienu jmorru, qabel ma kienu jitilqu lejn l-Amerika, qabel ma kienu jaslu l-Amerika, għax minn għalihom se jaslu l-Amerika u kif jgħidu ħafna eh, kittieba ta' letteratura differenti minn għalhom se jibdew jiġbru d-dollari mill-art, il-flus mill-art. Imma fil-verità eh, din kienet kienet illużjoni kbira li minkejja l-kontatti li kien hemm bejn il-Maltin ta' Malta u l-Maltin li kienu jisifru jemigraw xorta baqgħu eh, jeżistu daw l-ideat. Innutaw ukoll il-gost li jieħu l-awtur li jiddokumenta ċerti frażijiet, ċerti idjomi, ċerti espressjonijiet eh, partikolari, per eżempju bil-ħaswej, ġifiri mill-laqwa. Sewa, dawn huma kollha eh, espressjonijiet u kelmiet li fl-aħħar tal-edizzjoni tal-2013 ta' dan ir-rumanz, ir-raba' edizzjoni ta' dan ir-rumanz aħna spjegajnihom fil-glossarju eh, tar-rumanz. Innutaw ukoll illi id-dinja li minna jieħdu l-espressjonijiet tagħhom hija dejjem dik id-dinja tal-raħal rurali, tal-kampanja, tar-raba. U Mamo qed jieħu gost, qed jieħu gost jiktibhom dawn. Mamo kellu interess kbir fil-bidja u kiteb numru ta' artikli f'rivista li kienet toħroġ ehm, bej żewġ gwerer eh, dinjin li kienet li kien jisimha il-bidwi, kellu interess partikolari u mhux biss etnografiku, mhux biss ta' l-osservatur ħanajtek imparzjali mhux involut eh, fil-bidja, kien interessat anki li, li, li proponi metodi li itejbu il-pratika il pratika tal bidja għal-bdiewa. U dan il-gost bil-biedja, dan l-interess ġenwin fil-biedja jinħass anki meta qed jiżżufjetta bil-karattri li kontinwament jużaw l-espressjonijiet meħuda mid-dinja tal-biedja u mill-ħajja tal-kampanja. Innutaw kontinwament ripetizzjoni, ġifieri ħaġa tintqal u terġa' tintqal. Narġa' nixtri u nixtri sakemm ma jkunx hawn bħoli eh, fir-raħal killu. L-idea li l-idea provinċjali ħafna l-idea immatura ħafna ta' daw il-karattri li jridu jkunu speċjali meta ir-romanz kontinwament ifakkarna li huma speċjali xejn din l-ironija profonda fir-romanz bejn karattri li jridu jkunu differenti mill-oħrajn, imma li fil-fatt huma bħal l-oħrajn. U dak li jista' jażilhom minn ħaddieħor eh, l-iskola, l-edukazzjoni, ituhom bissieq. jmorru l-Amerika, jistaw jitalmu, jistaw jisiru speċjali, jistaw jisiru differenti mill-Malti l-oħrajn u jaslu li jibqaw assolutament l-istess. Per eżempju, din il-lista ta' ikel, ikel komuni tal-poplu, eh, Jien nħass li fiha hemm ċertu gost min-naħa tan-narratur. In-narratur qed jieħu gost jiddokumenta daw it-tipi partikolari ta' ta' ikel ta' nies komuni. U il-gost jinsab fil-fatt li huwa qed jiddokumenta l-kultura popolari illi fi żmienu ħadd ma kien interessat fiha. Ġveri ħlif forsi l-ispeċjalisti, eh, ftit li xej kienu nis bħal professur John Borch li kien interessat fil-raba u kien jitkellem dwar il-biedja eh, u dwar is-siġar u l-frott u l-bqija, eh, imma mhux huma mhux dwar ħajja tan-nies. Mamu jagħmel dak li ħaddieħor ma kienx qed jagħmel. ċe jiddokumenta l-ħajja tan-nies komuni. Innutaw il-karattri li jobsqu. Kontinwament fir-rumanz għandek daw il-karattri li jobsqu. Għaliex xiex Mamu jemmen li jrid jiddokumenta il-veru, li jrid jikteb il-verità. Nistaw ma niktbux il-veru jgħid jistaqsi b'mod retoriku f'dan romanz eh, fl-ewwel kapitlu ta' dan romanz stess. Innutaw ukoll illi f'ħafna mir-rumanz, matul ir-rumanz irid ngħid, hemm ħafna kummenti fil-parentesi. X'inhu ma l-kummenti fil-parentesi? Per eżempju, hawnhekk hawn u mal-kelma parentesi, espressjon Maltija baxxa, bsu, eċċet. X'inhu ma daw il-kummenti fil-parentesi? Huma riflessjonijiet tal-awtur fuq il-mod kif qed jikteb u stess. L-użu tiegħu tal-klim li qed juża. ċe, ir-rumanzier qed jikkummenta, in-narratur tiegħu qed jikkummenta fuq il-lingwa li qed juża. U din hija xieda tal-autokuxjenza tiegħu tal-fatt li jukkonxju mill-lingwa li qed juża. U kultant juża l-parentesi biex jispjega kelma li qed juża, kultant biex jikkummenta fuq kelma li qed juża, kultant biex jistaqsi jekk kważi kważi lil qarrejja jekk dak li l-narratarji jekk dak li qed jgħid huwiex korrett għax għandu dubju ġieli jagħmilha jagħmellek mistoqsija fil-parentesi. Ħaġa oħra li ta' min ngħidu kelma fuqha hija li hemmhekk dik mhix żball. Mamo kiteb fil-verżjoni oriġinali ta' dan rumanz espressjon Maltija. Għaliex? Għax fir-rumanz tiegħu jagħżel illi kelmiet bħal dawn iqishom bħala s-singular u l-kelma bil-i fl-aħħar iqisha bħala l-plural. Mela espressjon, singular, espressjoni, plural, intelliġent, singular, intelliġenti, plural. Tagħmel sens din? Għalih tagħmel sens. U tagħmel sens għaliex fil-Malti wieħed mill-iktar plurali komuni, jekk mhux l-iktar wieħed komunu, komuni, huwa il-plural bil-littra i, bil-vokali i fl-aħħar, karta karti ehm, u l-bqija. Għaldaqstant, u jimxi fuq dak il-modell u jgħid espressjoni, espressjoni, f'da sens, loġika. Imem u koll il-fat li bħal mod bħalma u jikteb ismu mod mux tas-soltu, Ġuan bil-ġej, le għala Spanjola, kważi kważi jfakrek f'Servantes sewwa, l-awtur mudell tiegħu. Hekk ukoll jażel li ċerti kelmiet jiktibhom kif jidirlu jew jaqadhom flimkien jew jikrejhom u l-bqija. Li hu żgur huwa li meta taqra paragrafu ta' Mamo, fl-ebda mument ma tiftakar f'xi awtur ieħor. Dejjem tgħid, ah, din hija vuċi awtentika, din hija vuċi eh, eh, differenti ħafna minn tal-oħrajn, din hija vuċi partikolari, speċjali, li tispikka U jien qabeż it-tielet u jien wara li nagħmel killex bħalma qed int, inġib is-sensja, narmax kubetta għal fuq b'spalti u noqgħod indur għal borok u s-summien bħal damajju tal-ħomru, dak li jaqla' s-snien. Mela, innutaw ftit. Arġajna għandna t-tielet karattru issa, illi arġajna bla isem, ma nafux min hu, imma illi għandu l-istess aspirazzjonijiet. Se jmur l-Amerika għalfejn? Biex jiġu lura Malta, sinjur. Biex jiġu lura Malta jitkessaħ bil-ġid li rnexxielu jagħmel, imma fl-aħħar mill-aħħar eh, biex ikun re żgħir f'Malta u mhux biex ikun emigrant li rnexxa eh, l-Amerika. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt. Il-fqar illi għalkemm ħafna drabi jqisu ruħhom bħala sfruttati mis-sinjuri, jew għalmenu ċertament iħossuhom inferjuri għas-sinjuri, irridu jsiru bħalhom. Minflok jgħidu isma' hemm bżonn li kulħadd ikun l-istess, kieku din l-idea soċjalista le li, li kulħadd ikun indaqs. Le, u mhux indaqs irid ikun, u jrid ikun ola minn ħaddieħor. Bħal karattri bħal personaġġi li huma ola minnu, li għandhom iktar saħħa minnhom, li għandhom iktar privileġġi, iktar mezzi finanzjari minnu. Irid isir bħal dentist Bascal De Majo tal-ħamru. It-tieni ħaġa rrid ngħid fuq dis slide. Għaliex fuq dil-parti, għaliex eh, fil-romanzi kwit isemmi il-ħamru? Għax dik kienet id-dinja tiegħu. Mamo twilet u trabba il-ħalluqa. Ma bat mar disa snin li xandra l-Eġittu, u meta ġi lura stabbel ix-xaruħu eventwalment fl-inħawi ta' bej il-Marsa u l-ħamru kriot. Il-Marsa, traqat soppardi, imma mbagħad eh, kellu ħanut eh, tal-kodba u affarijiet oħrajn eh, il-Ħamrun u dik kienet id-dinja tiegħu, id-dinja tal-Ħamrun. Id-dinja qrib ta' strada rjali l-Ħamrun. U karattru bħal Baskal Demajo kien ikun kien ikun jafu għax kien minn dawk l-inħawi. Issa x'għamel x'għamel Anton Kassar? Anton Kassar nis bħal Pascal Demajo jiftakarhom għax għex fi żmienhom. Anki għaliex hu kien mill-Marsa u d-dinja tal-Marsa u tal-Ħamrun kien jafa sewwa. U allura nafu li hawnhekk id-dentist li qed jirreferi għalih li jsejjaħlu dak li jaqla s-snien, probabbilment għax mamu qatt ma jrid juża il-kelma li tkun qed tistenna. Int tkun qed tistenna dentist u minflok jgħidlek dal-karattru jgħidlek f'dal-każ dak li jaqla s-snien. Imma jitkellem fuq Damaja tal-Ħamrun ukoll għaliex kien minn familja magħrufa ta' dentisti ma kien qrib probabbilment taċ-ċirku ta' mamu għaliex kien attiv ħafna fil-Partit tal-Ħaddiema flimkien ma' Karmnu Zammit u Ġużè Orlando Fis-snin meta Ġwann Mamo kiteb ir-rumanz tiegħu hemmhekk hemm waħda għaliex Anton Cassar kitibha kitibha hekk. Jiġifieri dan mhuwiex dentist kwalunkwe, dan huwa dentist li huwa qrib speċi tad-dinja tad-dinja ta' Mamo, taċ-ċirku li miegħu, taċ-ċirku ta' nies li miegħu magħhom kien jagħmilha Mamo. Mamo ma kienx membru tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Partit Laburista, ma nix jien li qatt kien membru. Eh, jenat li kien kien membru tal-xirka tal-indawlin sa' kem eventualment insomma eh, ġi persegwitat Manuel de Meklu spiċċa kif spiċċa. Lixandra. Però kien qrib tan-nies tal-partit tal-ħaddiema, fosthom Ġuże Orlando li kien li kien involut fil-gazzetta l-kotra li kien kellu pożizzjoni importanti fil-partit tal-ħaddiema u l-bqija. Ħaġa oħra li tinsemmija dik il-kelma essenzja. Meta nitkellmu fuq id-dimensjoni storika ta' xogħol letterarju, qed nitkellmu wkoll fuq id-dimensjoni storika tal-lingwa. Issa jekk tuħu l-kelma sensja, ara kieku llum għalija l-kelma sensja tfisser xi ħadd li jitkeċċa minn fuq ix-xogħol jew li ma jibqax jaħdem fil-post li jkun qed jaħdem fih. Jew l-iktar l-iktar permess Jekk tħarsu lejn id-dizzjonarju ta' Erin Serracino Glott, hemmhekk ESI hemmhekk tirreferi għal Erin Serracino Glott u d-dizzjonarju tiegħu l-miklem Malti. L-użu il-kelma sensja għandha tifsira li li qed jagħtiha mamo ċarissima, is-sensja tal-kaċċa, permess lil kaċċatur biex iżomm għandu u jinqeda biex kubetta kontra t-tajr. Mbagħad hemm sensi oħrajn, imma l-ewwel sens li jagħti eh, li jagħti Saracino Glott fil-Miklem Malti huwa dak. Għalija ma kienx ikun l-ewwel sens, imma jien qed naqra ir-romanz fl-2024, mhux fl-1930 jew 31 meta kienu qed joħorġu il-faxxikli ta' dan ir-romanz. Għalhekk il-qabża storika le Irridu nagħmluha wkoll fejn tidħol il-lingwa kultant. Mela l-ewwel karattru li jitkellem fil-fatt kien Bertu Fenek illi matul ir-romanz ir-narratur kontinwament ifakkarna li l-laqam tiegħu huwa arma u żarma. l-ironija li hemm f'dak it-titlu hija ċara. Ehm, bażikament dan huwa bniedem illi qatt ma jista' jimxi l-qudiem. Lura u l-qudiem, lura u l-qudiem, jarma u jżarma, jarma u jżarma. Dak huwa naħseb is-sens li joħroġ minn dan il-karattru matul ir-rumanz. Naturalment hu kien jemmen li kien kellu kapaċitajiet, ħiliet li jarma u jżarma l-affarijiet, imma is-sens li nieħdu aħna meta nisimgħu jitkellem, meta naraw kif iġib ruħu, huwa dan li dal-bniedem qed jaqgħad fil-vojt. U sakemm qal il-ftit kliem lil sħabu, beżżaq xi għaxra minn bejn snienu, żlikk, u ħalf u da Ġesù Marija minn dak il-waħxi ta' bona. Ġibed xi daqsxejn djar ġibed xi daqsxejn djar semma li biħsiebu jixtri bi flus l-Amerika. ok, il-wax, id-dali ġibet. Ma, għamek markajt il-kelma bona, għax bona kien l-isem ta' belt eh, fl-Alġerija fej kien hemm eluf ta' Maltin. Foston fej kien hemm eh, sa' qabel l-ewwel gwerra dinija l-Europa l-awtur Franco Malti kif kif kien jiddeskrivi lilu nnifsu, Franċiż Malti, illi kiteb tliet romanzi mill-Franċiż eh, imma dejjem speċjalment fis-snin 30 ippreżenta ruħu bħala eh, Franċiż Malti jew Franċiż ta' nisel Malti jew Malti ta' Franza. U rrakkonta il-ħajja tal- tal-familja tiegħu ftit jew wisq permezz ta' romanzi fittizji imma bbażati fuq l-esperjenza tal-familja tiegħu eh, bil-Franċiż fis-snin fis-snin 30. Skont ir-romanz u jgħidha kemm il-darba il-Maltin ta' Bona kienu magħrufina da u Dan huwa kumment naturalment dispreġġattiv fuq il-Maltin ta' bona, imma kumment li jurik il-konnessjoni li kellu mamo mal-immigrazzjoni u mal-immigranti Maltin u mal-kultura popolari wkoll. Fl-istess ħin imbagħad għandek daw ir-referenzi u hemm numru minnhom fir-rumanz għal espressjonijiet Franċiżi, Franċiżi qed ngħid, eh, għal espressjonijiet Latini. Din l-espressjoni ta' Juvenal tal-kittib eh, Ruman Juvenal illi ma niżilti xawwek imma illi ehm, Meta jkollok moħħ f'saħħtu, jkollok ġisem f'saħħtu. Hawnhekk il-narratur li kontinwament ifakkarna f'mamu innifsu, fil-kittib innifsu, ma il-narratur maħluq mill-kittib biex jirrakkontalu l-istorja li jrid jirrakkonta. Ifakkarna li hu għandu ċerta edukazzjoni, li hu għandu ċerta għarfien, li jaf anki lingwi oħrajn fosthom li jaf il-Latin. U hawnhekk matul ir-romanz m'għandniex biss espressjonijiet Maltin, m'għandniex biss proverbju u il-Maltin li huma xieda tal-erf li jkun ġabar il-poplu, li tkun ġabret il-kotra, l-komunità, imma għandek ukoll l-awtorità ta' kittieba eh, Rumani l-espressjonijiet tagħhom, l-istqarrijiet tagħhom baqgħu ħajjin għal sekli sħaħ. u allura jagħtu ċertu piż, ċerta awtorità lill-vuċi tan-narratur ta' Mamo. Is-sintassi rajniha sew fl-ewwel parti ta' din it-taħdita is-sintassi partikolari idjosinkratika ħafna ta' Mamu rajniha fil-volantin fil-messaġġ pubbliċitarju tiegħu dwar ir-rumanz, imma narawha wkoll matul ir-rumanz kollu. Pratikament ħafna mid-diskors tan-narratur jirrifletti l-mod mhux tas-soltu ta' kif in-narratur jibni sentenza tiegħu, jibni d-diskors tiegħu, il-mod kif iqassam il-kliem fis-sentenza. Dan Bertu allura kien wieħed mill-eluf ta' driwex raħlin li għandna fil-gżira, injorant ta' moħħu bieqja, mibli b'materjal ta' moħħ il-wiża, fanatku mranġat bħal bosta li jidhrilhom li m'humiex, wieħed minn dawk li jiġbru l-għakar tal-pipa u jitfagħhom għada, jonbħtu mal-komma u ma jafux ħlief jirrakkuntaw is-sena kollha kemm hi twila ta' meta ra l-fatat b'wiċċu mgermed, xufftejh ħomod b'ilsinu jlebleb barra, għajnejh iżebbġu b'ċinetta ħamra rah f'rasu, qed fit-tieqa jilgħaq wiċċ il-borma. Is-sentenza donna tibda ximkien u tispiċċa ximkien ieħor, bl-assoċjazzjoni, bl-assoċjazzjoni mentali, bil-bixbijat li waħda tfakkar fl-oħra. U allura tibda minnaw u tispiċċa ximkien ieħor bħal-loba tat-telefon. Sa ċertu punt. Għaliex għax Mamo jħalli l-narratur tiegħu jiġri bil-ħsibijiet. Imma ħaġa oħra li li tispikka mhix biss il-mod mhux tas-sotu ta' kif jibni sentenzi tiegħu, ċe sintassi tiegħu ġewwa sewwa, imma anki l-lingwaġġ il-lingwaġġ eh, figurattiv tiegħu. injorant ta' moħħu bieqja jgħidilna. U eluf ta' driwex, kelma partikolari dil kelma driwex, fil-glossarju li ħafna minnu imbena bil-ħila ta', ta professur Manuel Mifsutu ta' Dr. Olvin Vella, badna ftit din il-kelma driwex. Oriġinarjament driwex hija plural ta' dirwix, patri musulman li jieħu il-voti tal-faqar u l-aks. Eh, forsi, id-dervix, le, derwix. Derwix hija mara mħawda li malajr titlef ġieħa waqt li mderwex tfisser mentalment instabli. Driwex jider li hija kreazzjoni ta' mama mibnija fuq daw it-tifsiriet, fuq daw il-konnotazzjonijiet illi eh, jatuna dizzjonari. U allura id-driwex raħlin, il-kelma stramba driwex, għalina ċertament stramba, forsi ma kienx stramba fi żmien ma' mama, għalina hija kelma mhux tas-soltu, nissuspetta li ma kienx kelma tas-soltu dak iż-żmien ukoll. Iġġena nirriflettu fuq il-karatteristiċi imħawda ta' dawn ir-raħlin kif jippreżentom mamo. Issa bil-mod il-mod qed jintroduċina kull wieħed mill-karattri. Mela l-ewwel wieħed li tkellem fil-bidunet fl-ewwel vers, eh, fl-ewwel versi, fl-ewwel sentenzi tal-romanz kien Bertu Arma u Zarma, tieni wieħed kien Girgor. U hawnhekk arġajna l-etnografu, il-gwida, dak li bħalikieku se jurina l-pittura li għandna quddiemna u jispjegahielna dik il-pittura. F'dal-każ minflok pittura għandu karattru quddiemu, quddiemu u se jispjegahielna dal-karattru. Arawh imsawwar. Mela hawnhekk itina d-dimensjoni tal-vista, tal-ħars sewwa. Arawh imsawwar. Ma ngħidu xejn, moħħu wkoll dgħajjef, araw l-espressjoni figurattiva kemm hi sabiħa, dgħajjef mill-pruwa, minn quddiem nett, sewwa mill-pruwa, l-pruwa tal-vapur, moħħu wkoll dgħajjef mill-pruwa. Surtu ftit matnazz u qsajjar, ħaddejh imfaqqgħin, imnieħru lanġasa, karikatura da jisek għandek karikatura ta' karattru ta' Alfred Ġerada f'xi gazzetta. U wiċċu għamħiet il-lewn. Is-sabiħa hi li mindu ġiet l-awtonomija f'Malta dan beda jxitt ta' kultant il-ġlek u żarbun. Għax waħda mill-affarijiet li għamel Mamu matul dan ir-rumanz kollu hi li jitkellem fuq il-politika ta' żmienu, fuq il-politika anki partiġġjana ta' żmienu. X'inhi l-awtonomija? Il-gazzetti ta' dak iż-żmien kienu jirreferu għal dak li ħafna drabi llum insejħulu l-gvern responsabbli, ċoe l-ewwel gvern Malti eh, li, li ġielet bil-Kostituzzjoni tal-1921, l-ewwel Prim Ministru Malti kien eh, Joseph Howard. Ħafna drabi gazzetti ta' dak iż-żmien kienu jsegwu l-awtonomija. L-ewwel gvern Malti fil-fatt kien eh, kien eh, riżultat kien frott ta' din l-Kostituzzjoni tal-1921 li ta' ċerta awtonomija lil Maltin biex immexxu l-affarijiet interni, insomma. U għalhekk ħafna drabi jirreferu għall-awtonomija bla kbira. Mamo jieħu pożizzjoni kritika ħafna quddiem il-politiċi Maltin, jikkritikahom bl-aħrax. Ħlief li Strickland u li Laburisti. Mamo kien essenzjalment Stricklandjan, kien pro-Ingliż, kien Stricklandjan, kien pożija li fiha jfaħħar bil-kbir li Strickland avolja ma jsemmiex bismu. Imma mbagħad kitab ukoll artiklu l-artikli kollha ġabrithom test tal-masters tagħha ġesewka mikallef, jikteb ukoll artiklu li fih ifaħħar lil eh, Strickland bismu. Eh, Mamu għandu rispett kbir, għandu ima lej Strickland eh, u ċerti politiċi, speċjalment dawk eh, jew fil-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland jew fil-Labor, ehm, imma mhux lej politiċi kollha, b'mod ġenerali l-politiċi m'għandux grazzja magħhom, jarhom biss, jarhom nies li jaraw biss l-interessi tagħhom. U dak il-kumment li għamilt fil-bidu dwar il-fatt li dawn huma karattri li huma karattri ċatti, hawnhekk eh, jgħidaw stess in-narratur. Kollha kważi ta' drab wieħed, kif kullum ngħidu pezza waħda, kollha l-istess, drab wieħed. Eh, biċċiet mill-istess drab. għadhom kemm ħerġin mill-quddiesa tal-aħħar tal-għaxra. U hemmhekk jagħmel mistoqsija, l-mistoqsija li semmejt li antiċipajt li se naraw qabel. Sa x'jam biha din mistoqsija? Għalfej għandu għandu bżonn jagħmel is-sinjal tal-mistoqsija hemmhekk. Issa aħna speċi tagħmlilna differenza jekk kien iċċilqu d-disa tal-10 jew tad-disa, speċi mhux mhux ħanimxu ma ma' dak li jgħidilna hu. Speċi aħna l-uniku fonti ta' informazzjoni, l-uniku sors ta' informazzjoni għalina huwa n-narratur, mela ikonna nemnu dak li għajdinna, sakemm ma jtinix, ma jġennix naħsbu, ma jtinix nifmu li mhux ta' minna fdawh li huwa naffidabli, ma allura għalfejn tagħmel il-mistoqsija hemmhekk tal-għaxra. Naħseb dik il-mistoqsija tfakkarna illi n-narratur jaf li qed jikteb, jaf li qed jirrakkonta u jaf li kull kelma li li jagħżel hija għażla, li kull kelma li jikteb hija għażla. U kontinwament b'mezzi differenti matul ir-rumanz ifakkarna biex inħarsu lejn il-kitba tiegħu bħala kitba li hija kitba konxja, li hu konxju tal-att tal-kitba. Din l-awtokuxjenza tiegħu. Araw din l-istrateġija hawnhekk l-użu tal-plural qabel semmejna l-pezza, semmejna drab daw kollha drab wieħed, kollha l-istess daw il-karattri. U hawnhekk juża teknika letterarja oħra biex biex juri li dawn huma kollha karattri l-istess, li dawn il-karattri huma kollha l-istess tip ta' nies. Daw girgorijiet, kalanċijiet, masijiet, wiżijiet. Hawnhekk jivventa kelmiet. permezz tal-plural jagħti plural lil isem, lil isem propju li normalment ma, ma natoħx plural u l-effett ta' dan il-plural huwa illi eh, juri in-nuqqas ta' individwalità ta' dawn il-karattri. Il-fatt li huma kollha pezza waħda. Araw l-użu tiegħu tal-kelma intelligent, eh, kif semmejna qabel il-kelma espressjon hawnhekk għandna l-kelma intelligent għal singular, intelligenti allura mbagħad tkun il-plural. U hawnhekk għandna in-naratur li jsir iktar gwida minn qatt qabel. Diġà għamela ta' gwida biex jiddeskrivilna wieħed mill-karattri lil Girgor. Hawnhekk issa irid letteralment joħodna mixja. Nistajjel issa li l-qarreja jridu jafu fejn qegħdin jitkellmu dawn il-personaġġi tagħna. Mela, ejja nurikom. Nitkellmu u nimxu il-qudiem mela u waqtaw fejn Eh, u waqtaw intom fejn, speċi jrid jinvolvina, jrid jrid imexxina. Għal darboħra tifakkarna, qed jirrakkonta, għal darboħra jfakkarna illi ir-rakkont tiegħu huwa rakkont suġġettiv. Skont il-perspettiva tiegħu, skont l-idea tiegħu. Ħarsu miegħi b'moħħkom lil hemm. Araw il dik il-qabda rħula ma' ġemxu xien rajtuhom U dan kif wieħed jistana, eċċetera, eċċetera. Araw il-repetizzjoni ta' tabla hawnhekk. Ehm, araw kif din ir-repetizzjoni ta' bla tilħaq il-climax tagħha, le? Bla skola, daw in-nies li se jmorru l-Amerika huma bla skola, bla den, bla sena, bla xejn. Kif tista' tkun bla xejn? Tant m'għandhom xejn daw illi dawn huma bla xejn. Ma jistax ikollok xejn iżjed minn hekk. Filiċ huwa l-aħjar u l-aktar intelliġent fosthom. Filiċ huwa dak illi se jirrappreżenta l-aspirazzjonijiet tan-narratur. Filiċ huwa probabbilment dak li x'dejjem xtaq ikun Mamo. Dak li bil-ftit skola li jaf jitgħallem ferm iżjed, imur barra jitgħallem ħafna u effettivament fl-aħħar mill-aħħar jibqa' barra u jgawdi mill-avvanzi li qed isiru Malta u mhux ikollu jerġa' jiġi ikollu jiġi lura Malta u jibqa' biex ngħidlek fost id-driwex. Hemm ħafna referimenti fir-rumanz għal mument għal elementi fl-istorja ehm, dokumentata għal personaġġi rajna l-Bascal da Majo qabel. Ehm, u għawek għaw riferiment għal famuż proġett Tebejer li se jsir storja fil-romanz Il-proġett ta' Bayer li se ngħidu kelma fuqu li kien parti eventwalment kien parti mill-programm tal-Partit tal-Ħaddiema ta' dan Gaudenz Bejer, imma raw ukoll riferiment għal Orlandu tal-Labor eh, li kien jimporta il-whisky eh, magħruf bħala Gaelic. Orlandu tal-Labor Naturalment qed jirreferi għal Ġużè Orlando, illi fil-gazzetti il-kotra fil-gazzetta l-kotra li kien involut fajha kien kien iġib ir-reklam tal-whisky li kien jimporta. Eh, imma eh, ħaġa interessanti 1930 hawnhekk araw il-familjarità tiegħu ma' xi ħadd bħal Ġużè Orlando, il-qrubija tiegħu. ma xaħt bħalu. F'dan kien iż-żmien li fih kienet jippubblika l-artikli tiegħu ukoll fil-gazzetta ehm, il-kotra li għad il-gazzetta li qed naraw hawnhekk. Eh, araw ir-reklam tal-Gejlek hawnhekk qegħdin disa tal-Ulju tal-1931 fi żmien meta kienet jippubblika r-romanz ukoll mamu isfennet fuq il-lamin għandkom ir-reklam tal-Gaelic. Gaelic Whiskey J. Orlando Smith. Ġużar Kassar Policino jinnota li fis-snin 20 eh, daħlet din il-moda li eh, n-nis eh, ċerti figuri idaħlu it-tieni kun jom. Ġuże Lur sar Ġuże Lur Mercer, Ġuże Orlando sar Ġuże Orlando Smith u l-bija. kien hemm qisu din it-tendenza, kien hemm din il-moda. Hawnhekk eh, u din meħuda mill-ktieb tal-personaġġi nitkellmu ftit fuq il-proġett Tebejjer. Ehm, dan kien proġett propost minn Gaudenz e Beyer fl-ewwel snin tas-seklu 20, li kellu joffri xogħol lil eluf kbar ta' Maltin permezz ta' sensiela ta' proġetti ta' siwi kemm għat-tisbiħ tal-gżejjer kif ukoll b'risq il-ħaddiema Maltin u Għawdxin. Fil-bijografija tiegħu ta' Mamo, eh, Ġwan Mamo ħajtu ħilietu, Francis Gallia jispjega li l-miri ta' Ebbejer kienu li l-gvern jiġġieled bis-serjetà l-problema ta' nuqqas ta' xogħol billi joħloq qatt ta' impjiegi u jsib soluzzjoni għall-immigrazzjoni li kienet qed tattira lil qatt kbir ta' żgħażagħ b'saħħithom. Bejja rrid li s-sidien jaqilbu raba tagħhom minn Bali għal Saqwi li jsir proġett biex jinġabar l-ilma tax-xita u tal-widien f'ġiu bjuni u jissaffa l-ilma tad-drenaġġ. Araw kien kemm kien qabel żmienu, xi ħaġa li issa nagħmlu aħna llum. U li madwar 48 elf tomna mogħxa u xagħri abbandonat jitħawlu b'siġar bħaż-żebbuġ, il-ħarrub u l-lus li l-frott tagħhom iħalli l-qligħ. Gaudenza Beyer ried ukoll li jitħaffru żewġ mini taħt il-belt Eh, taħt il-Belt Valletta li għadu l-port ta' Marsamxet mal-port il-kbiru li jimbnew kwartieri residenzjali b'appartamenti, garaxxiet u lokanda, skola u suq fl-inħawi tal-fosos tal-Furjana. Proposta oħra kienet li jitranġa bib il-belt. Timbena fonderija jikbru it-tard snari u jitlu wkoll għal bini ta' bastimenti żar it-tarzinari tagħna. Bayer kien iddiżappuntat ħafna li la l-Gvern Imperjali Ingliż tal-1912 u lanqas il-Gvern Malti tas-22 ma wettqu dawn il-proġetti. Jidher li l-Partit Laburista daħal daħħal il-proġett ta' Bayer fil-programm tiegħu għall-elezzjoni tal-1927 U f'din l-elezzjoni kien kiseb 14% tal-voti u daħal fil-gvern speċi mal-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland eh, f'dak li baqa magħruf bħala il-compact. Il-Partit tal-ħaddiema kien jappoġġja l-Partit Kostituzzjonali fil-Gvern ma, ma jidhirlix li kellu ministri u forsi għalhekk ċerti affarijiet ma setax wettaqhom. Innutaw ukoll mela mmorru lura r-romanz, innutaw ukoll il-mod kif eh, jiddeskrivi lil dawn il-karattri li kontinwament semmejna jobs u jidaw eh, jiddiskrivihom bħala xkuma tal-Baħar Mediterranju għaliex għax waqt li ħafna drabi l-letteratura tagħna tippreżenta l-Mediterran bħala kważi ġenna tal-art. Mamu jippreżenta l-Mediterran bħala l-baħar tal-arretratezza, il-baħar tan-nies li baqgħu lura, il-baħar fejn fejn in-nies jaħdmu u, u, u jmorru minn posta liħor bil-ħmir, letteralment. Innutaw ukoll kif eh, wara il-kumment tiegħu li huma huwa ġudizzju huwa kumment eh, suġġettiv, in-narratur jiftakar speċi jimmarka li jrid imur lura l-istorja tiegħu jgħid intant u di xi ħaġa li għamel eh, regolarment fir-rumanz, xi ħaġa li studja wkoll Bernard Micallef f'wieħed mill-istudji tiegħu dwar dan ir-rumanz. Intant, malli dan l-akrux mar għal din eh, Intant, malli dan l-akrux mar għal din l-espressjoni. Akrux, kif nispjegaw fil-glossarju huwa xieħ ma għadda mum kebbeb imma għadu f'saħħtu. eh, iktar iktar xeni, iktar elementi minn din ix-xena. Innu taw għawek it-tlet għajtiet tal-biss. Biss iġbri huwa meta ikollok ikollok eh, spettaklu u l-udjenza titlob illi Ma, per eżempju, kanzunetta tarġa titkanta, najdu aħna. Allora, ikompli fakkarna il-romanz illi dinja kollha reċta, dan huwa kollu spettaklu, dinja dan huwa kollu att performattiv minna tal-karattri. U fil-fatt hawnhekk jibdew eh, kważi kantaw jannu le. L-azzjonalisti fil-fatt huma in-nazzjonalisti għax kontinwament ikissru l-lingwa bħalma jagħmlu bl-Amerika. Eh, avviva l-alt aċetu, l-altu ċetu ċe nista ta' pożizzjoni fis-soċjetà, il-Labor Party jsir il-Labor Patri, eccetera il-partiġanizmu illi min ħassew matur il-rumanz. Iktar karattri għawek u innu ta' u kol eh, kif jikkummentaw anki fuq il-mod kif il-karattri il-isnu il-isnu eh, il-ħsejjes tal-lingwa. U għawnek Il-kumment li wieħed mill-iktar kummenti importanti tan-narratur fuq il-mod kif qed jikteb ir-rumanz, kif qed jirrakkonta r-rumanz, aħna nistgħu ma nikdbux il-veru in-natural u fil-bidunet jibda natura, u natura, natura, speċi natura tal-bniedem. Għaliex? Għax il-kelma natura u natural tfakkarna fl-idea tan-naturaliżmu li kien tip ta' ħanajtek realiżmu radikali fil-letteratura. Eh, imma forsi l-iktar stqarrija importanti nistaw ma nikbux il-veru, speċi din dan huwa dmir din hija responsabilità tal-kittieba li jirrakkuntaw ir-realtà. U fl-istess ħin dan l-attakk kontra eh, eh, il-nies ipokriti illi joqogħdu jitkażaw eh, bin-nuqqasijiet, bin-nuqqas ta' manjeri, bin-nuqqas ta' edukazzjoni tan-nies li kienu bla skola. Dawk il-ftin nies ipprivileġġjati li joqogħdu jitkażaw imma li l-imġiba tagħhom hija mġiba ipokrita x'huma stess ħallew lill-bqija tal-poplu mingħajr edukazzjoni, kellhom l-opportunità li joħolqu sistemi, joħolqu eh, l-opportunitajiet biex in-nies komuni eh, jitalmu, jmur l-iskola, jkollhom edukazzjoni, jitalmu l-manjeri, ikun jafu kif għandhom iġibu ruħom qudiem in-nies. u minflok għażlu għax kien jaqblilhom dik hija eh, l-idea li toħroġ mir-romanz kien jaqblilhom iħallu lil min kien bla skola, bla skola biex ikomplu jisfruttawh. Aħna nikdbu għamilu l-sin il-poplu biex xieraq sewwa li naraw li nħossu Jalla jkollna dejjem il-ħila li niktbuh. Il-ħila hawnhekk mhux biss il-kapaċità imma iktar u iktar il-kuraġġ. Inħallu 'l dawn il-abalbu jħawdu bejniethom u aħna nieqfu nieħdu nifs. U dak huwa t-tmiem tas-silta li se niddiskuti hawnhekk. Għal darb'oħra, in-narratur li qed ifakkarna li qed jirrakkonta. illi din hija azzjoni konxja tiegħu. Grazzi tal-li segwejtu it-tieni parti ta' din it-taħdita, nfakkarkom li fl-ewwel taħdita eh, nipprova nagħti l-kuntest illi fih eh, jinkiteb eh, dan ir-romanz u nirrifletti fuq dawk il-kwalitajiet li jidher li huma ta' fejda fil-mod kif qed jikteb eh, ir-romanz Mamo u li rajnihom eh, f'din it-tieni parti tat-taħdita eh, hawnhekk. Importanti għal dawk li huma interessati f'dan ir-romanz li jaqraw ir-romanz kollu għaliex Hemm ħafna affarijiet li jidhru fl-ewwel kapitlu u se nibqgħu narawhom matul ir-rumanz, imma hemm ukoll żvilupp fir-rumanz, huwa żvilupp interessanti immens u wieħed mill-iktar preġi, wieħed mill-ikbar preġi ta' dar-rumanz huwa fil-fatt il-mod kif ir-rumanz jiżviluppa lejn l-aħħar naħseb li hija xi ħaġa pjuttost straordinarja. Nerġa' ntella' dan l-iskrin. Ehm, grazzi u nawguralkom għari mill-isbaħ ta' dan ir-romanz.